Si aki nan ta neki mata enbia mas di papiamentu solamente positivismo. Ta esaki ta mi manera di motiva hende. Esaki ta pa nos hobennan. Atiki a dor kora bon. An deel e vida aki mastandi ku bo si bo ta e palabranan por yega na e hobennan pa mi. Boso ta e style aki ta nan style. Bon, laga mi djis prepara mi mes ora asina aki pa nos hisa buta style di mucha hoben. Bon, awor nos ta bai. Komo? Oh! Mi ta explica e hobennan aki un cos, Sea nan ta tur mi nan wega of na serio, ora bo ta papia bo ta ripiti mingo, toch? Keda keto anto pa bo siña algo nobo. Tene, tene. Bo tapa ta sicu bo tin un talento. Umm, i Cuba ta marabiyoso i unico. Sin duda, no tin un hende manera bo, anto bo ta e mesun derechonan cu otro hende tin. Oh! Sin sa ta ken bo ta misa cu bo por. Umm, e problema ta cu bo no sa ainda con busca pasa.

Disparse guapo. Mi ta explica e hobennan aki un cos, sea nan ta tumbe nan wega of na serio, ora bo ta papia bo ta ripiti micó. Keda keto anto pa bo siña algo nobo. Mi ta explica e hobennan aki un cos, na serio, sea nan ta tumbe nan wega of na serio. Ora abo ta papia bo ta ripití mihó. Keda ketu anto pa bo siña algu nobo. Tene ke pasa mi amigu ku un par di hobe tene tene. Mi amigu, si ta na ustè ta bebe Heineken basilá i pasa prèk. Par di hobe yega blòk ku no klòk na di atraku. Tur hende a duma bou. Tur hende a bira spantá, a bira spantá. Bira hasi tur e kos ku e hobennan a manda. Awor hoben, esei no ta bo trabou. Bo trabou ta enkla tende. Traha riba un mes, hasi loke bo ta gusta, tokos ta bibi mes, ta kambia di bibi. Traha riba un mes, hasi loke bo ta gusta, tokos ta bibi mes, ta abo di sirbi. Sí, no laga opinion di hende di miedu di rechas sturba bo di loker bo meta nan i ronda nan bo mes ku hende ku ta kerit bo i ku ta balora bo. Pasá owendia no unda kambia hopi i nos tin ku skohe bon. No ta toka bon ku no si no tin ser despert. Hende bon ta bo amigu. E taba miga, pero ora algu sosode nan puta disparse wa bon! Mi ta explica e hombre nan aki un cos, sea nan ta tumbe na wega of na serio. Abo! Ora bo ta papia bo ta ripiti mi go. Keda kiet anto pa bo siña algu no bo. Si, manera mi ta explica bo, bo ta diferente for di tur hende. Bo tin bo mes idea y pensamentu, man. Ta bo mes ta bo kompetensia i kòrda bo bo siña algu dos o siña fau promé ku ta susede'l bo. Ke men den bida sea bo ta siña o bo ta gana no tin pèrdida. Pasenshi! Bo sa bo ta sa ku ta via di bo wowo i orenan bo ta informashon ke men kuminsá lesa, wak i skucha kos ku ta skiri bo i programá bo mente. No bo mente lo wòrdu programá pa bo. Bo mente ta e hermenti mas poderoso ku bo tin. Traha riba dje i kambia di situashon. Bo sa obi un dia, no? Nos ta kambia hopi i nos tin ku skohe bon. No ta tuta bon ku no si no tin senti spèrt en di bon. Ta bo amigu i ta bo amiga, pero ora algu sosode nan tuta dispars'é wak bon. Mi ta eksplika e hóbennan aki un kos, na serio, pero nan ta tumbe na wega òf na serio. Komo? Ora bo ta papia bo ta ripití mihó. Sera boca do bo bo siña algo no bo Mi ta explica e hoben aki un co De la sabia si ya nan ta tu me na wega of na serio Oh Ora bo ta papia bo ta ripiti mi co Sera boca do bo bo siña algo no bo. Si hobennan, boso a no ta solamente futuronan di mañan, ta bosnan ta e lidernan di mañan tambe. Dios bendiciona boso. Seki ta pa boso. Aki ta kuné ki mi ta enbia mas di papiamentu solamente positivismo. God bless you all.